Teqbidni trid dik lili. Sa mill-ewwel ġurnata li ġiet f'dan ir-raħal bdiet bl-inkwiet. Ma mbagħad rabbit l-għaqal hu. Iva, bejta avanġ. Bħal dak il-lupu li libes ġild ta' ħaruf. Mhux għax binti ta' dun belid. Imma mhux sew tikkundannawha bla ma tafu x'inhi r-raġuni. Heqq! Min jgħidlek li flok ħarbet mill-kunvent ma seraqx xi ħadd? U fil-kunvent min tgħodu jisraqha? Żomm ftit, tgħidli qalbi. Skużani Anġ, x'tagħmel meta tafdilk? Ma qassax irid nagħmel. X'ġej tgħidli int? Le, le, xejn tkun b'għid. Ħa mmur inbiddel dal-flok għas-sirtaża jien. Fejn sejjer?

Ħadu l-ħin, mhux bħalma qed tgħid int, fejn trid immur bħalissa? Wenzu ħareġ? Le, mhux ħiereġ Wenzu, għax għandu wġigħ ta' ras. Għax ikrok żejjed ilbieraħ. Sejjer għax-xogħol? Le, mhux sejjer għax-xogħol. Isma' Saddun tberraq. Ħas-sriep nagħmlu mid-dehra? Inxeddu l-ġilda u nħalluha warajna? Tista' tgħidil min daħħalt hawn ġewwa għax li l-ewwel su konna barra? Ġiżej! Ġiżej! Itla' minn hemm għax qed tinkweta lil sewk il-ħdum għalik. Lisa, itla'! Dak li smajtu jgħidlek jien. Żgassawlna l-bieb tas-sagristija! Jiġifieri trid tgħid. Inħossni ċerta. Hemm raqdet, fil-kantina. Ara min. Hello? Ivan qiegħed. Tinkwetaw xejn, nafu fejn raqdet. Kollox sew. Tinkwetaw xejn. Ċempiltilhom Sor Roberta. Jafu fejn raqdet. Għand dak l-indumnijat żgur. Naqta' rasi barra li jew raqdet. Għand min? Għand Ġovann! Sejjer żball. Ġieli fil-kantina tas-sagristija raqdet. Jew! Qum u naħħal ix-xagħar minn il-lanġiu! Bil-mod, ħudha bil-kawma, le hena. Żgur li hemm xi spjegazzjoni. Ara issa, immur jien stess nara. U jien? Għal warajk!

Għadek ma weġibtnix! Ma jidhirlix li għandi għalfejn nagħti sudisfazzjon ta' dak li nagħmel ġewwa dari. Għandek raġun. F'darek tista' tagħmel li trid. Imma f'did-dar jgħixu jien u żewġi u t-tifla u trid tagħti eżempju. Anqas ħadd min jara xi ħadd ħiereġ nofsa lejl minn hawn ġew. Nofs nofs tal-lejl ma ħareġ ħadd.

Giovan u jien bessibna niżżewġu. Qiegħda taħseb ħażin. Serafina ma laqgħtitx hawn dal-lejl. Tgħidlix li l-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn? Tgħidlix li dan ta' Gisella? Hu iżjed u iżjed mhux ta' Gisella. Eh, sewwa! Mela tiegħi mhux, ta' Serafina mhux, ta' Gisella mhux, mela ta' min hu dan? Issa jien naf! Buongiorno, che giovane. Hemm xi bela ċenetta, please. Iblaha u mhux bela. U jien mhix bar.

Da min jgħidilna li għada filgħodu ma niftux il-gazzetti u fuq waħda mill-faċċetti tagħha naqraw li nstab kadaver ta' tfajla. Tiseb. Ħarbet mill-kunvent fil-ħemda tal-lejl.

Hemm xi aħbar, Mickey? Ħolqa wara ħolqa u tifforma l-katina sar. Ix-ċajta ta' Soro ħatfu. Min għandu l-istonku jaħtaf Soro? Il-komunisti! Mhux hekk se jgħidu n-nies?

Lejn għat-tfal fejnhom? Jilagħbu fil-bitħa. Jilagħbu fil-bitħa ħallejthom. Għandi erba' tixti li l-ġmiel tagħhom ikissruhomli. Imbinka s-sapjenza kemm hi kalma, mela sewwa, ma tafx fejn hi bintha, u qed tinkwieta l-erba' xtieli! Nonna miskina, Serafina tinkwieta wkoll, imma ħa tipprova ma turix biex ma tinkwetax lilna. Naf xi jċempellek it-telefon! X'qalulek hi? Il-pulizija jinvestigaw qegħdin.

U kien hawn min qal li qatluk! F'din qegħdin suq Pippo, kollox possibbli.

ċar. Nasab nilqa' lejl dak. U tiflaħx. It-teles lest iva. Se ddum tħares? Għandi xi ħaġa stramba? Hekk naħseb, għandek xi ħaġa stramba. Fejni? U int meta wasalt? Bija m'intix se tidħak. Għall-oħrajn tqulha maqsuma, imma jien ommkom. Fejn hi Ġiżi? Ma nafx. U sakemm titfaċċa ara ma jfettilekx tiftaħ ħalqek, fhimt? X'ridtni nagħmel, inħalli lil Ziju Benit jinkwieta? Biex tkun taf, jien għalhekk qiegħda hawn. Għax lili ċemplitli, qaltli li ħa titlaq. U jien ma rridx ninkwetakom. U dan x'jissejjaħ jekk mhux inkwiet? Ma nafu x'sar minnha. Forsi kien hemm xi ħadd li kien jaf x'se jiġri, xi ħadd li kienet tafdah, u meta telqet, marret għandu. Ġovan? Hekk naħseb jien. Għedtilkom jien, maħluq għalina. Hemm żewġ ikmamar mhux ħażin. Waħda minnhom nistgħu nużawha għall-kumitat. Issa mlu intom, sal. Kieku minnkom neħdu bi prova mbagħad niddeċiedu.

Ma tridx li nirġa'? Forsi reġgħu bdieli, ma. U ġġiel tagħmilha? Fejn kont moħbija? Għand Ġovann. Netta qaltli li rawni nixrob il-vodka l-ħanut. Wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, naħseb kienet oħti Rachel hux veru? Veru. Ħaditlek posthom biex ma tħallix lil sijuk ikompli jinkwieta. Ġovan jaf? Ma naħsibx. Issa se nagħmlu? Dun Benet kif ħadha l-aħbar? Inkwieta ħafna. Imma mbagħad taf x'qalli? X'qalli? Qalli aħjar hekk milli agħar. Qalli, la mhix għal soru, aħjar tellqet milli għal l-aħħar tqgħad tqabdi ta' xi marda. U inti x'taħseb? Bħalu naħseb jien. Imma stajt ma għamiltx kif għamilt. Lili messek għedtli u kont nara kif inżerżaqlu kelma jien. U la nara lil Ġovann. Le, le, le, lil Ġovann tgħidlu xejn, għax lil Ġovann sta jdaħħaltu f'xi saram kbir jien. U miskin hu biss għeni. Kif inti mbierka? Jiena tajba, int għaddielek. Aħfirli Zzi, imma issa żgur naf li dik mhix ħajti. Imma nwegħdek li noqgħod bil-għaqal. Hekk, nieħu pjaċir nisma' jien. X'għedtli?

Jekk biħsiebha tiġi tistrattana ħa dub nies bħalma kienet tagħmel qabel il-każin, iżommu u għidlu l-bar is-Sur Pippo. Ma nistgħux nerġgħu immorru lura għas-sitwazzjoni ta' qabel, nilagħbu l-logħba tan-noli. Xi ħadd irid jgħidlu. Issa nipprova ngħidlu jien. Nara kif nagħmel u nżerżaqilu bil-mod jien. Jiġri li jrid. Jekk nara li ma jieħux pjaċir, infittxu niklu xi mkien u nitilqu minn hawn. Mai, ma nafx għalfejn dan l-għaġeb kollu. Issa jaf li Ġiżi mhux għal soru. Iva Rachel, imma naħseb insejt kemm ħawwadt u kemm inkwitt qlajt. Jien? Jien x'għamilt? U int ma ħawwadtx ukoll? Aqtgħuha! Inkwiet it-tnejn li intom ħloqtu! Nispera li ma nerġgħux noħolqu nkwiet ġdid. Imma issa ddeċidejt li rrabbi l-għaqal. U m'ħa ngħid xejn iktar. Aħjar twissi lil din. Kieku tkun taf it-tija Ġiżella x'għamilt int, ġlieda kbira mas-Sur Pippo jkollha! I x'għamilt? X'għamilt daqshekk? Għax mort dawra bil-karozza u rajna s-Sur Pippo rkab magħna x'dilni nagħmel jiena? Anka Ġovann ġie. Daqshekk x'għamilna ħażin ma? Nispera li ma għamiltu xejn ħażin. U la nara lil Ġovann niddiflu mustaċċiet! Jaf jew ma jafx li għada pitgħada se jkun missierkom dak?

Jaf bil-problemi finanzjarji li għandkom u allura se jgħin billi jipprovdilkom il-fondi. Huwa importantissimu li f'Malta jkollna Partito Comunista. Sinjor Pippo Burrone Siciliano bħali, se jagħmel unur kbir Żgur li se jkun responsabbli għall-qawmien tal-komuniżmu fl-iżola di Malta. F'hemmhekk ġo Van dan huwa suġġett li tiġi diskuss fil-Kunsill Parrokkjali.

Għaġabak. Inti l-kelma li minn din is-sena tinqala' bil-ħolja. Daqshekk. Komunista ma jfissirx li ma tkunx Nisrani. Nel mio paese aħna niffrekwentaw il-knisja ferm aktar minn dawk li jilagħbuha tal-Insara devoti. Aħna għandna l-għoti, konna l-Ġimgħa l-Kbira hawn, u għalkemm m'għandniex purċissjoni bil-fari, għandna d-Duluri. U dejjem aħna rfajnieha, u anke dis-sena ta' aħna nerfgħuha tal-Gażill Aħmar. Ħa, ngħid għaliha jien, jekk ma nerfgħuhiex, qisha ma ġietx Ġimgħa Kbira. Mela għaliha setgħet ma ġietx xejn għax jien qatt ma rfgħit. Imma salv. Xorta tilbes il-konfra dija u ġġorr is-salib u l-btajjem? Qed tippartija xi tagħmel? B'devozzjoni, imma tafx, mhux għal għajn in-nies. Ħaqq! Minn kollox li ssib salv. Hawn min jidgħi s-sena kollha, u mbagħad tiġi dik il-ġurnata u jilgħabha tal-qaddis. Mhux aħjar nieqfu nitkellmu dwar il-purċissjoni u nitkellmu dwar il-partito? Dunque. Nistenna ftit ieħor u forsi ma jdumx ma jiġi. Għadkom ma bdejtux ġobha! Nibdew minn għajr hekk dum berid. Skużawni imma kelli ħafna nisa qrar, skużawni. Nisa qrar kieku mhux kelma kerha, l-agħar meta tittardjax tkun qed tassisti xi moribond.

Mhux aħjar nibdew u mbagħad ninsalvu tgħidu ġinna x'ikun sar? Nibdew, jekk għandna nibdew, iżjed ma neħilsu malajr iżjed aħjar għal kulħadd. Ara, ħa nagħmilha ċara mill-ewwel. Hawnhekk, mhux ta' ħorrox b'ħorrox. Ma jsirx ħorrox bl-għaġla. Min hu mgħaġġel, ma jiġix. X'nagħmel? Nibda naqra l-minuti? Nibdew, Ġumgħa.

Il-minuti għaddew. X'għandna fuq l-aġenda Johan? Il-ġbira għall-istatwa. Mela bdejtu? M'għedtx biex tgħidhom jistennew ftit? Għadna kif qrajna l-minuti salf. Ġew approvati u iffirmati. Poġġi bil-qiegħda. Forsi hemm xi ħaġa li ma naqbilx magħha jien. Poġġi bil-qegħda żgħar, l-aqbel kien, jaqbel kulħadd. Alright mela. Mela, nibdew. Għandkom tkunu tafu illi l-ġbir ta' fondi għall-istatwa miexi b'ritmu maġġel ħafna. U jiena ċert illi l-flus ser jinġabru. Proset Jubilee, proset, proset! L-iktar ħaġa importanti llum, rrid ngħidilkom, li issa kif tafu dal-waqt waslu l-festi tal-Ġimgħa Kbira. U kif tafu aħna bħala parroċċa noħorġu l-istatwa tad-doluri. U min ikun jibqa' jħallas iżjed jerfa' s-soltu bl-irkant. Imma iżda daqshekk mena, għax bil-barka tal-awtoritajiet ġie deċiż illi l-irkant spiċċa. Kif irid hi! Aħna diġà ġbarna l-flus. Ma jimpurtax, Sal, ma jimpurtax, il-flus li ġbartu għadduhom lili għall-istatwa ġdida ta' San Katald. Imma minn dis-sena 'l quddiem

Hawn sar il-każin tagħkom u ħallejtu lili nġorr il-piż kollu. Wenz, ikkalma. Għandek raġun. Issa l-ewwel laqgħa li jkun hemm tal-kumitat, nitfa' riżenja tiegħi u nipproponi lilek bħala President. Nipproponi li inti, Sur Pippo, la tkun taf mela fil-laqgħa tal-kumitat li jmiss se ssib petizzjoni quddiemek mill-maġġoranza assoluta tal-membri biex tikkunsidra l-pożizzjoni tiegħek. Bħala Segretarju, Wenz, il-petizzjoni btiġi quddiemi l-ewwel.

Biss, din ħaġa li mhux se jħalli Dalgazin l-Aħmar jerfgħu fil-Vona tad-Duluri żammuni b'protesta ma' Dun Benit! Dakka m'hemmx għalfejn tagħmel għażul pippor. Dun Benit għandu raġun. Il-festa tad-Duluri hija okkażjoni ta' devozzjoni u mhux xi okkażjoni oħra biex nippuppaw sidirna u nintużaw. Jekk ma nerfax fil-purċissjoni tad-Duluri, il-purċissjoni ma toħroġx! Stenna ftit, bih. Jekk intom irrabjati għalija m'għandkomx għal xiex tgħaġġ. Jistgħu jaħilfu għalija u salvu uġigħna jien. Qas nisbaħ ħalqi. Hekk provajt niftaħlu għajnejh. Għedtlu li se jaqla' l-inkwiet. Hu iddeċieda, hux. Wara kollox, hu l-Arċipriet u mhux jien. Tajjeb. Ftaħtlu għajnejk qed tgħid, hux? Mela erġa' mur iftaħlu għajnejk u għidlu li jekk m'aħniex se nerfgħu fid-duluri aħna l-purċissjoni ma toħroġx. U għidlu wkoll li bħalma taret l-istatwa ta' Brambotti hekk ukoll itiru kull statwa li hawn fir-raħal. Mur għidlu! Widna. Ejja ċċa saqajja mit-tifel! X'bistilla sewda kellha tkun għalija li kelli nitħallat ma' ħuk! Xi trid? Aqbad wejġek u itlaq 'il barra! Qed iħollni ħażin.

Imma oqgħod attent, għax b'ħsiemhom jerġgħu jiftħu l-gwerra għalina. M'għandhomx aktar jgħeddu għalihom, ta. Wara kollox ilhom snin jerfgħuhom għall-ghara. Tiftaħlix kotba int issa, tafx? Inħnaqt nipprova nikkonvinċihom li int ma kellek l-ebda tort, u bilkemm ma ridux jaħbtu għalija, tafx? Imma għaraft inżomm il-kalma u ma paċċejthomx. Ma jimpurtax, ġovan. Toqgħodx tinkwieta. Jiena lilek nirringrazzjak talli tiġi tinfurmani b'dak kollu li tisma' fuqi. Dispjaċir wieħed għandi li oħti żżewġet lil dak. Isma' Serafina Lesta. Ħerġin ġo barra. Sejrin nieklu. Ma tridx tiġi magħna hawn xi int? Le, le, nirringrazzjak. Serafina, inti lesta? Ġo fadli Lucia u ta. Ġejja. Qed tilbes għat-tieġ naħseb ġo barra. Isma' ħsibtuha d-data? Dak ta' Zaka. Taħtieġ. Qegħdin niddiskutuha ftit, you know. Ħerġin aħna Dun Benit. Jekk indum ma niġi tiħux ħsiebi. M'għandux għalfejn nieħu ħsiebek. Hemm Ġovann. Jintegrak sewwa, mhux hekk? Kulhom bil-ħin.

X'għandu x'jaqsam ma' Gazelli Haranġ? Taf li se jerfa'? U naf, mela ma nafx? Dak għax ċipp u qegħdu ġew daru. U daħal hu biex jerfa' minn floku biex jagħmilhom pjaċir, ha? Miskin. Għall-pjaċir m'hawnx bħalu Ġofan. Kien jagħmel pjaċir akbar lir-raħal kieku ma ddeffes xejn. Din biċċa xogħol tiegħu biex juri li ma għandux pjaċir bina. Ikolli naqbel ma' Mick Higgler. Ġovann m'għandu x'jaqsam mal-każin tas-seqer. Iż-żewġ ta' Ġovann is-segretarju. Segretarju? Ta' min meta law sar segretarju? Sa fejn naf jien, Ġovann membru biss fil-każin. Il-każin x'għandu x'jaqsam? Ġovann is-segretarju tal-kunsill parrokkjali. Imma allura daqshekk x'għandu x'jaqsam? L-artiera Ċikkuta Menzju, Ġo Vall kien prode u fra ruħu. Dun Benè f'din il-biċċa ma kellu x'jaqsam. Ara, lilek ibellgħulek li jridu sajd, imma lili ħadd ma ħa jbellgħali ross bil-labra. U xejn mhu se jneħħili minn rasi li din kienet biċċa xogħol ta' Dun Benè biex jisfida lili. Imma did-darba bi kbira tkun. Għamillu li. Smajtha tal-aħħar?

Sur Pippo s'issa għadni segretarju jien, u l-gazin għalaqtu jien, u l-bandiera tellajtha mezzasħa jien. Fejn se mmur? Aħjar immur miegħu, Sur Pippo, ma jmurx jagħmel xi waħda. Tgħid li qallu li l-ġimgħa kbira ġejja. Ġejna! Is-Sur Pippo se jolgħodna lejn iġibilna xi nxorbu. Ejja, ġej! U ġejja! Qalu doppju. Meli inta għadek hawn, Dun Belid? Iva, iva. Għax bħallum Dun Feliċi hu sejba l-funzjoni. Allura m'intix se tieħu sehem fil-purċissjoni? Le m'iniex ġex. M'iniex inħossni fiha. Imma tibża' jien tommorru. Issa kif jgħaddili, niġi aktar tard. Tridni nibqa' hawnhekk miegħek? Le, m'għandi xejn. Intom morru. Ħa nċeppillek għat-tabib. M'għandi xejn, Serafina. Rexx il-fejni. Qiegħda tbiddel. Ġejja tiltaqa' magħna l-knisja. Mela morru l-ħaqqa ġewwa tibda l-funzjoni. U inti żgur m'għandek xejn? Jekk se tibqgħu hawn se jkolli. Morru. Anġlu fejn hu? Għas-sagristan m'hemmx festi, Zzi. Ilu minn dalgħodu l-knisja. M'hemmx li jsib xogħol ieħor. Żgħar forsi jsib. Forsi rrota ddur dawra sew u nsibu xogħol tajjeb jien. Mor ġib it-tfal Lena. Kastelli fl-Arianna kieku. Ejja ħa mmorru x'daqt tibda l-funzjoni. Hu bda dik l-ingravata, llum waħda sewda tmur. Sew qed tgħid, tafx. Għax barra dal-jum għażiż li qed niċċelebraw. Jum tal-Ottu hawn f'dan ir-raħal. U li ma kontx purċilen ħalli telaq il-gażi? Sakemm naħtu l-Kumitat ġdid, Mikiel jibqa' s-Segretarju. Veru li għelaqna l-każin bi protesta, dik fiha u ma fijiex. Issa naraw, għax tgħix kemm ilu jeqred u jaħlef. Ejja ħa mmorru għax tilħaq toħroġ. U jien il-qatla tiegħek ma noħroġx wara l-vara mill-knisja! Kollox sew, ħa mmur għat-tifla għax veru ħadd taqqabli moħħi bit-gergir tiegħek.